Insellmulkom u nilqgħukom fi Triq id-Daħla ta' San Tumas, triq li jekk tibqa' miexi fiha, fix-xemx, twasslek għall-bajja ta' San Tumas. Mhux veru, ma nemminx. Xiex ma temminx?
Veru, nagħmellek bħalma kien jagħmel San Tumas, ma nemminx. Vojt, ejja l-bajja tlaqna. Ma sewx nagħmlu dik. Ejja, ma tri, one, two. Aw.
Ċomba, tlaqt nogħom jien. Le le le le le le aħna hawnhekk ġejna fuq ix-xogħol. Ja ħasra aħna ħankun qegħdin induru il-bajjiet għaliex għaliex ħa tibda il-kompetizzjoni tal-isbaħ postijiet fl-hawn f'Malta u f'Għawdex. Ekku sinjur intom diġà nominajtu bosta bajjiet u postijiet u fil-fatt se ngħidulkom li huma n-nominazzjonijiet dawn huma. Bajja ta' San Tumas, iż-Żejtun. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-għadira tal-Mellieħa. Daħlet Witilgħin, Witilgħin. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rummien il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra Għawdex. Wied iż-Żurrieq, il-Qrendi. Il-bajja ta' Spinola, San Ġiljan. San Pawl il-Baħar.
Pretty Bay f'Birżebbuġa, Golden Bay il-Mellieħa, Riviera Bay l-Imġarr, Ġnejna Bay l-Imġarr. Però fuq liema kriterji nistgħu nibdew niġġudikaw il dal-bajjiet? L-aċċess għalija huwa wieħed mill-kriterji importanti li tkun hemm jew xi taraġ jew xi sellum għal ġol-baħar jew għaliex le xi rampa

La gente, viviamo bene, mangiamo bene, i nostri
biex tmur ton f'bajja hekk biex tajt din hija il-bajja xi tkun trid li jkun fiha? Indafa
u kwit. Bħallum hawn il-kwiet. Mela. U l-endafa anka grazzi għalik għax inti hemmhekk għandek l-ashtray portable. Mela.
Eh, jiena nħu l-ashtray kullimkien. Jien ma narmi xejn barra. Brava.
Thank you. U grazzi.
Thank you. Move control? No, remove control.

Jew pawri diċi, kien suċċessu, kien suċċessu, kien suċċessu, iju kwestri move control, wake up. Capito? Like doctor for you, this is. No, no, no, no, non è doctor. E per questo bisogna tutti, eh, quando io ragazzo sono... Biex post ikun fejt murtu u ikun sabiħ, xirrit ikollu? Irrid ikun il-ġnejna, xinaw joġobni. Aw, biss?
Iva. Kemm ilek tiġi għaw? Snin gbar.
Mkien ma tlaħlaħt b'xi baqbxi l-miegħu. Eh, iva, ġiri konna nmorru ċirkewa, eh, ma mhux ġifieri. Imma x'għandu għaw speċjali? U St. Paul's Bay u kol. X'għandu għaw speċjali?
Joġobni wisq.
Ħafna joġobni. Għaw xi ġuvni ħelu, ja. Il-raġel tiegħi. Thank you very much, grazie. Il-kwalità tal-baħar hija waħda mill-iktar affarijiet importanti għax fl-aħħar mill-aħħar dan qed nitkellmu fuq postijiet fejn tmurtum. U anke l-madwar importanti li jkun hemm il-faċilitajiet kollha meħtieġa bħal ngħidu aħna toilets, bins, li jkun hemm l-indafa, il-kwiet. Sigurtà, kollox huwa importanti.
L-importanti li jkun hemm tal-ġilati. Jiena ramel dejja. Issa jiena jġenninni. Fatt taf x'inhu sabiħ ukoll li tażel xi bajja li l-madwar hekk ikun hemm affarijiet storiċi bħal dak it-torri. U insomma, Apparti l-bajjiet li hemm nominati, Malta u Għawdex, tista' tgħid li kważi kull post li għandna aħna fortunati biżżejjed li hu sabiħ biex tgħum.
Barra li kemm jista' jkun in-nies iżommu l-indafa. Tajjeb, u għalhekk tieħu pjaċir tmur fil-post. Imma l-iktar ħaġa li nieħu gost immur jiena. Għax fejn tmur, ħassib xi erba minn miss orrajt. Eh? Eh, dik veru, għalija parti mill-li tiġġudika, edi, eh, imma insomma. Isma, kif ħajfutaw?
Jekk intkom tixtiequ tivvutaw għal xi wieħed minn dawn il-lokalitajiet jew il-postijiet ta' l-hawn, tridu tidħlu fuq dak il-link u ssegwu l-istruzzjonijiet u dejjem agħfsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta.
Ekku, ejja ħa naraw li tirbaħ l-isbaħ bajja.